Fel arch Ufudd y Sir yn yn Hwlffordd, Lan-y-bryn. Yy dwi wedi bod yna ers pymtheg mlynedd nawr a dwi'n dysgu Cymraeg yy fel rhan o fy ngwaith. Reit, dwi'n dysgu Cymraeg yn y coleg gyda Janice Morgan. Mae hi'n arbennig o dda, dwi'n hoffi dysgu Cymraeg gyda hi. Yy dwi wedi dysgu gyda hi am bum mlynedd nawr. Yy dechreuais i gyda hi wrth ddysgu yy cwrs uwch, wedyn aethon ni ymlaen i Yym, Christmas Jolly. Wedyn nawr, dyn ni'n uh, gwneud uh, siawns am sgwrs gyda'r um, unwaith yr wythnos um, o bedwar y gloch tan haraw di pum. Dim ond lot ohonyn ni yno, ond dyn ni'n mwynhau dysgu pethau am hanes yr wlad a phethau fel yna. Mae'n wych, mae'n gyfle gwych i ddysgu mwy na'r iaith a dyn ni'n mwynhau i gyd gwneud pethau fel yna. Yy eto, yy dwi wedi dysgu, dwi wedi trio dysgu Cymraeg sawl gwaith. Heb lwyddiant yn y gorffennol, ond erbyn hyn dwi'n meddwl mod i wedi trio yn galed iawn, a nawr dwi yn eitha' iawn gyda'r iaith, ond hoffwn i fod yn gwbl ddwyieithog yn y yn y gorffen- yn y dyfodol, sori. Yn fy- fel rhan o fy swydd, dwi'n gweithio gyda'r cyhoedd, a ma' rai ohonyn nhw yn dod i mewn sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, felly weithiau maen nhw eisiau siarad â ni yn Gymraeg. Felly, ar hyn o bryd, fi yw'r rhai o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn, yn eitha da. Felly, fel arfer, dw i'n siarad â nhw pan maen nhw'n dod i mewn. Uh, mae lot o bobl yn siarad Cymraeg sy'n dod i mewn ac mae'n uh, mae'n uh, hoffi cael y cyfle i, i siarad Cymraeg gyda rhywun yn y, yn y swyddfa. Uh, hefyd, uh, dwi'n chwilio am her er mwyn gwneud rhyw rhywbeth, rhywbeth mwy dros y Gymraeg. Felly es i i weld Kevin Davies yn ddiwedda, a ar hyn o bryd dwi'n mynd i drio bod yn niwtr Cymraeg, ond uh, gawn ni weld. Felly uh, hoffwn i um, wneud rhywbeth fel yna. Uh, dwi wedi... Um, wel, dwi'n nawr, dwi'n mynd i sesiwn hyfforddi yr wythnos nesaf er mwyn dechrau ar y daith. i fod yn diwtor Gymraeg. Yn fy ngwswyr ar hyn o bryd, dwi'n cymryd mantais ar bob cyfle i ddefnyddio'r iaith. Hefyd, dwi'n mynd i Clonc gyda'r nos yn Hwc. Mae wedi dechrau y flwyddyn hon a dwi'n mwynhau y cyfle i siarad â phobl eraill sy'n dysgu Cymraeg hefyd. Yn y bore, unwaith y mis, dwi'n mynd i'r Bore o'r goffi yn Paul's Tutorial Hwyl Ffordd. Eto, mae'n gyfle i marw fy Cymraeg. Janice Morgan dw i. Dw i'n diwtor Cymraeg i oedolion ac yn dysgu ar Siawns am Sgwrs yng Ngholeg Sir Benfro yn Hwyl Ffordd. Dw i wedi enwebu Claire achos mae Claire bellach yn yy wel ddysgwraig sydd wedi cyrraedd pwynt rhugl der. Yym mae hi wedi bod a- ar daith Ddo o ddysgu Cymraeg ar sawl blwyddyn, ond nawr mae hi wedi cyrraedd, wel, yym, pwynt bendigedig. Mae mae hi'n gwbl rhugl yn y Gymraeg. Yym, mae hi yn yym gallu trafod unrhyw bwnc o dan haul, o benawdau newyddion y y dydd i ddigwyddiadau hanesyddol. a hynny mewn dipyn o ddyfnder hefyd. Mae, mae geirfa hi yn eang tu hwnt, ac mae'n gallu trafod ym mhob amser y ferf a, a, a mewn gwahanol gystrywennau, a mae pob treiglad yn berffaith gyda hi. Mae, mae'n bleser i chlywed hi yn siarad, ac hefyd mae'n bleser hefyd i ddarllen i gwaith ysgrifenedig. Yym, mae hi wedi yy bod yn llwyddiannus iawn yy mewn yym arholiadau Cymraeg i oedolion, gan gynnwys yym arholiad yr arholiad uwch. Yym, mae hi'n gweithio gyda Chyngor Sir Penfro yn yr Archifdy ac yn gallu yym darparu gwasanaeth Gymraeg yno. yn gwbl ddi-ffwdan, yn yn hollol hyderus, efalle bod hi ddim yn credu hynny, ond yy weda i wrthoch chi mae mae hi'n gallu. Yy yr unig beth yw yy ma'r galw am wasanaethe Cymraeg yn fach ar hyn o bryd, so yy y peth yw i bob un ohonon ni i fyn' miwn fyna a jyst yym defnyddio ar y gwasanaethe Cymraeg mae Clare yy yn gallu yy 'u darparu yn yr archifdy. Dwi'n credu bod Claire yn um, ymgeisydd cryf iawn ar gyfer y wobr hon. Uh, mae brwdfrydedd hi tuag at y Gymraeg uh, yn, wel, heb i ail, ac uh, er bod hi wedi um, cyrraedd bwynt rhugylder, uh, mae'r awydd yno i ddysgu mwy uh, drwy'r amser So felly, um, pob lwc i di Claire, a gobeithio nid i gipio'r wobr, ti'n ti heiddi fe. Dwi wedi mwynhau yn fawr dysgu'r iaith Cymraeg. Mae wedi bod yn brofiad gwych i gwrdd â bobl eraill a hefyd cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd. Eto, dwi'n edrych ymlaen at y dyfodol gyda'r iaith achos mae'r her i ddysgu uh, Cymraeg i bobl eraill yn un wych a dwi'n edrych ymlaen at, at, y, at y, y cyfle i wneud rhywbeth fel yna.